Nilqakom għall-ewwel episodju tas-sena tal-Late Night Show. Jiena James Ryder u għavolja għadna qasaddejna l-ewwel xahar, il-gżira diġà qed ittina stejjer li jivvarjaw minn naddafa robotiċi għal skills cards għal ħaddiema tal-ospitalità. U tista' tkun ċert li maħniex neqsin mid-drogi u l-erf tal-medja soċjali. Tlaqna!
Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder.
Malta ħadet passi l-qoddim lejn il-futur hekk kif żvelaw li flotta ġdida ta' naddafa robotiċi li daqsa naraw madwar il-pajjiż iżommu l-indafa. U waqt li aħna nistgħu napprezzaw l-inizjattiva, m'hemm l-ebda ammont ta' robots li jistgħu ilaħqu mal-kultura tal-indafa Maltija. Mod kif nistgħu nevitaw dil-problema hija li nagħtu r-robots vuċi ta' kummenti aggressivi li omm Maltija biss jista' jkollha. Il-qaddisa xi ħmieġ hawn hawnhekk, issa stenna x'jagħmillek x'in jasal id-dar missierek. Tista' sserraħ rasek ukoll li dan il-povru robot sa jiġi vandalizzat iktar minn latrina pubbliku. Nagħti tliet xhur qabel ma naraw robot ifarfar main road wara grupp ta' żgħażagħ iżanżlula kuruna ta' qlalet. Importanti wkoll li r-robot ikunu pprogrammat bl-etika tal-ħaddiema Maltin. Dan ifisser li, wara ftit xhur, ir-robot se jgħaqqad union ma' toaster u jqatta' nofs is-sena fuq strike. Nimmaġina wkoll li fejn se jitqiegħed ir-robot tkun deċiżjoni importanti meta tqis li kull lokalità għandha l-perikli tagħha. Jekk ir-robot jitqiegħed San Ġiljan, sa jinstab f'gatt bil-kondoms użati u fl-ixkurt vojt Jack Daniels fl-exhaust pipe. Jekk jitqiegħed ta' Sliema, ir-robot sa jirritorna mimli ġrieden u jitkellem bil-Bulgaru. U jekk jitqiegħed Valletta, il-Gvern ikollhom skuża kull darba li tisparixxi l-memorial ta' Daphne. Nisperaw li dawn ir-robots ikunu jistgħu jnaddfu l-pajjiż minn affarijiet bħal trab tal-bini, fdalijiet tas-sigaretti u supporters tal-Inter. Apparti minn hekk ma nafux kemm sa jkun aggressiv dan ir-robot. Tista' timmaġina tħalli ħara tal-kelb fit-triq fil-ħamsa ta' filgħodu u tara l-R2D2 ġej għalik bir-rankatura? U waqt li qed nitkellmu dwar il-klieb, se nieħdu wafqa żgħira biex nurukom l-aħħar praspura mill-aħħar episodju ta' Taħt Bla Taxxa. Illum ġejna ġewwa l-belt biex nagħmlu prank fuq in-nies. Ħa ngħidu lil dak il-persuna biex iżommilna 'l dal-kelb sakemm immorru aħna t-toilet. Però lura ħa jkun hemm bniedem ieħor li jiġbor 'l dal-kelb. Tgħid se jindunaw? Il-kelb fejn huwa?
Tassew il-kelb fejn?
Hold my dog for to go piss.

Thanks, man. Thank you, man. Oh! Oh!
Jek tidu taraw iktar, segwu lil kannabis. Issa li bdejna sena ġdida, tista' tkun ċert li sponsor tagħna minux se jibdew is-sena b'tomi ġodda li jolqtu lajnej daqs kemm jolqtu l-aptit għall-itjeb diżerti li tista' toffri Malta. Apple Crumble, Raspberry Panna Cotta u Hazelnut Eclair X'ma jaqbdekx l-aptit? M'inhux! U nkomplu. Sadanittant, il-ħaddiema umani sa jaffaċċjaw sfida akbar biex jaħdmu fil-qasam tal-ospitalità, hekk kif il-Gvern żvela s-skills card li kull ħaddiem se jkollu jikseb sabiex jiġi approvat biex jaħdem. Ċittadini ta' pajjiżi terzi se jkunu l-ewwel li se jiġu bżonnha, qabel il-ħaddiema Maltin u mill-Unjoni Ewropea. Biex nagħmluha ċara, biex takkwista din l-iskills card, ħaddiema ġejjin minn barra l-Unjoni Ewropea Se jkollhom jieħdu kors ta' 450 ewro, iħallsu 300 ewro għall-permit u qabel ma jieħdu l-aħħar test, jeħtieġ diġà jkunu fil-gżejjer Maltin bl-impjieg jinstennihom. Dan barra li jridu jħallsu t-titjiriet u l-akkomodazzjoni qabel jaraw jekk jistgħux jaħdmu hawnhekk. U jekk ifallu, ikunu mhux biss nefqu għaluf għaż imma anke ħinhom. Dan qis li kieku kelli nħallas prostituta li kull ma tagħmel tixxuttjak 'il barra bla ma ttik lura l-ħwejjeġ. Issa mhux biss dan se jiskoraġġixxi l-ħaddiema barranin milli jaħdmu Malta, Imma dan ifisser ukoll li min ħaddem se jkun qed jaffaċċja spejjeż ogħla biex idaħħal ħaddiema ġodda. Għat-teqret għax tal-bot ma fenx bil-Malti? Għala xħatt issa, hu goston fuq 3 euro fuq pastizz. Barra minn hekk, min se jieħu dil-battikata kollha biex isir waiter? Taħseb li xefs barranin ħajoqogħdulhom jieħdu dal-kors? Taħseb li Ġino da Campo sa jiġi mkeċċi mir-restaurant tiegħu stess għax ma jafx jgħid il-frażi illum għandna l-qajnit? U jekk se nisfurzaw l-ħaddiema barranin biex jitalmu kif jitkellmu bil-Malti, Għala bdejna bir-restaurants u mhux bl-isptarijiet? Dawn xi prijoritajiet huma? Huwa tassew aktar importanti li ħaddiem barrani jifhem il-frażi Coke Zero jekk jogħġbok milli l-frażi Bonġu kif int qed inbuli d-demm? Raġel għadu kif ġie arrestat meta nqabad iwassal kilo ħaxixa minn pulizija undercover. U onestament dan raġel kien naqra injorant. Missu nduna li l-postier kien undercover meta ħabbat il-bieb flok żerżaqlu miss delivery sheet u kompla fi triqtu. Darb'oħra kienet tiġi aħjar kieku minflok ordna 500 pinnola tal-ecstasy. Filwaqt li nħarsu lej websites bħal Times of Malta, Malta Today u Lovin għal ġrajiet ta' kuljum, fil-verità huma dawk il-pages fuq Facebook li jagħtuna l-aktar updates ta' x'qed jiġri f'pajjiżna kif ukoll x'qed jaħsbu n-nies. Dax-xahar il-page popolari Malta Diżastru Totali saqsiet il-mistoqsija x'qed iwassal fiż-żieda fil-mard trasmess sesswalment. Għal dawk li ma jafux Malta għandha waħda mill-ogħla rati ta' STDs fl-Unjoni Ewropea. Madwar 25% biss tar-residenti Maltin jużaw il-kondoms. Imma n-nies fuq din il-post fuq Facebook kellhom teoriji oħrajn. U fost il fuq minn 200 kumment, l-isbaħ kummenti kienu Tort ta' min mela Malta bil-ħmieġ? Nazzjon mingħajr Alla, il-ħmieġ tan-nisa li hawn! Multi cultures u l-isbaħ kumment fost il-200 kien sess. Nistgħu dejjem nitteorizzaw li forsi r-raġuni għal dan kollu huwa minħabba li l-istorja Maltija hija mżewqa b'ripressjoni sesswali u flok nedukaw iż-żgħażagħ kif jibqgħu siguri fil-ħajja sesswali tagħhom, inkunu tal-ewwel biex ngħiruhom nsejħulhom qħab u ngħidulhom li kull xenn asesswali li jħossu huwa xogħol ix-xitan. Inkella nistgħu wkoll ninjoraw il-problema u nwaħħluha fil-barranin. Avolja Malta kellha waħda mill-ogħla rati ta' tqala fost l-adoloxxenti fl-Ewropa sew qabel l-influss tal-ħaddiema barranin. U għal dawk li jkomplu jinsistu li r-reliġjon u l-astinenza huma l-aqwa kontraċettiv, intom ir-raġuni il-għala għandna nanniet li għadhom qas għalqu t-tletin. Imma, sakemm nixegħlu x-xemgħa t-twila u ħamra ta' Padre Piju u ngħidu n-nies iżommu saqajhom magħluqin, il-kunxjezza tħallina norqdu sew bil-lejl. Fil-ġimgħat li għaddew, Scott ta' Bulletproof ħabbar li t-tir tiegħu għal Project 360 huwa li jsir boxer professjonali sal-aħħar tas-sena. Fost ħafna li jixtiqulu l-aqwa xorti, inkluż jien, oħrajn iddubitaw l-abilitajiet tiegħu, bħaċ-champion lokali, Super Steve Martin li daħal b'ruħu u ġismu f'dibattita online. U wasal bi sfida lil Scott biex jurih li forsi huwa bulletproof, Imma fis-spruf mhuwiex. Tant qam rebos online li Scott ilu jaqla ġo fih dawn l-aħħar ġimagħtej u wis probabbli ħajkompli jaqla ġo fih għal tliet minuti iżjed kontra Super Steve. Ma rridx ngħid li hija impossibbli, però dan huwa l-ekwivalenti ta' jekk jien inħabbar li bħal-lum sena ħa nsir għawwiem qabel ma nċempel il-Nil aġus u ngħidlu għaw bażwi ħa naqbeż ġol-baħar narak Sydney u jekk tuża s-Suez Kanal tkun l Sejjer Tom tajt nifsek titla t-taraġ. Hija tkunx li Naħseb li għal Project 360 li jmiss, Scott ħa jiffoka fuq kif jista' jimxi normali u jqarmeġ biċċa ħassa. Bħala anzjan jaqsam triq Aldo Moro, ir-realtà malajr tolqtok. Imma kif jgħidu bl-Ingliż, shoot for the stars, aim for the moon! U naħseb bl-ammont ta' stilel li ħa jkun iduru madwar rasu, Scott ħa jkollu lejl f'xiex jimmira. U Neil qed inkellmek bis-serjetà hekk fuq dik l-isfida? Ejja, stroke like a butterfly, sting like a jellyfish. Dax-xahar l-isponsor tagħna Pop sa jintroduċina ma' wieħed mill-aqwa birer li joffru. U llum sa nkunu qed nixorbu Tiny Rebel 505. Għaller, wieħ ostra kemm il imparla. Pop! Unkomplu. Il-Prim Ministru tal-aħħar qed jaħsibha jekk għandu xejġa jġib lura Rosjan Kotajjar u Justin Karwana. Li tnejn ġew sfurzati biex jiddu pass lura ħabba allegazzjonijiet serji ta' korruzzjoni. Isu qed jipprova jerġa' jaqgħat il-banda L-unika problema hi li jeħtieġ jistenna Konrad Mizzi u l-Keach Schembri jispiċċaw is-solo projects. Meta tkellem fuq Rosianne, Abela kien f'burdata kemxejn melodrammatika hekk kif sostna li Cutajar ħallset prezz kbir u sofriet ultra capital punishment. Ultra capital punishment xi tfisser eżatt? Tiġi maqtul u mbagħad użat bħala arbru tal-ġostra? Żied ukoll li kienet jaħsibha għandu xi jġibha lura għax ġabet ruħha sew. Pallikieku kienet tifla fin-noti corner, li fl-noti corner missa kienet kojdejn. Fost dan kollu ejjew nżommu memento silenzju għal Aaron Farrugia li tefawh il-barra waqt ir-rixa fil tal-kabinet. Ta' sew li l-Farrugia għamel l-iżbalji tiegħu stess, però l-akbar difett tiegħu hu li ma kienx korrott biżżejjed għal Robert Abela. Min-naħa l-oħra, l-eks Ministru tat-Trasport issa għandu aktar ħin biex jagħmel dak li jħobb, jgħaddi minn fuq l-e-scooters fuq GTA 6. U fl-aħħar għandna qed nistennew biex jitħabbar kandidat ġdid għal President. Imma flok sempliċement nagħtu dan l-irwol lil min jiġi, aħna tal-late night show nħossu li dan it-titolu jeħtieġ jiġi miksub minn xi ħadd li jixtaqlu. Hekk kif l-istaff tal-catering iridu jaqbżu minn koċ ċrieki biex jaħdmu f'restorant għal paga minima, mela mista jkollna l-istess skill card ukoll għall-President. L-ewwel nett, mexxej tajjeb jeħtieġ juri li hu b'saħħtu U m'hemmx wirja tas-saħħa aħjar minn tliet rounds during tal-boxing ma' Super Steve Martin. Wara sena. It-tieni, jeħtieġ li l-kandidat juri ċertu tenaċità. U m'hemm xejn aktar tenaċi mir-ritorn għall-politika wara r-riżenji bla laqgħat. U finalment, jeħtieġ li l-President il-ġdid ikun persuna ta' stoffa jekk sa jkollu f'idu l-Malta. U ma nistgħux naħsbu f'mod aħjar biex jixhed dan billi nġegħluh jibla' l-ammonti ta' kokaina u ecstasy rekomendati bħala limiti legali ġodda u naraw jekk jibqax iferfer. U jekk ħadd ma jilħaq dan il-livell u kollox ifalli, bħala President li jmiss nistgħu nitfgħu robot. U dak kien l-episodju tal-lum, grazzi tal-li segwejtu, fakrukom li l-episodju kien miġub lilkom grazzi lil Menux u Pop. Grazzi ħafna tal-li rajtu dal-episodju, narakom id-darba li jmiss, il-lejl it-tajjeb u ħudu